история курдук киллэрэ билэбит. Ону биһиги бүгүҥҥү күҥҥүн тэриэ бэйэтин туспа саха норуотугар саха ыалларын туһунан историяҕа киирбитинэн өссө төгүл эҕэрдэлиибит. Наһаа үчүгэйдик, бэйэ-бэйэҕитин билсиһэн суруйбуккутуттан биһиги наһаа диэн үөрдүбүт. Мантан салгыы бу нэдиэлэтээҕи республика хаһыаттарыгар барытыгар ити хаартыскаларгыт, ити оҕолоргут эһиги тускутунан кэпсэл барыта хаһыакка тахсыаҕа. Оннуттан бу кэнниттэн билигин радиолар эбэ кэтэһэн оҥороллор, хас ыал кэлэн барда, кимнээх кэлэн бардылар диэн бүгүҥҥү күҥҥэ кимнээх киэнгэ этилэр диэн

Софья Николаевна Тёрдон сыл оҕо уһуйааныгар үлэлээбитэ, кини Саха Республикатын үөрэҕин туйгуна, ону таһынан Россия бочуоттаах үлэһитэ, Россия ветерана уонна бу биһиги дьиэ кэргэммит политикатыгар кылаатын иһин знактаах. Геннадий Васильевич тутууга таһаарыылаахтык үлэлээбитэ кини Абый оройуонун бочуоттаах олохтооҕо.

Икки сылбыт Игорь Иннокентьевич уонна Татьяна Даниловна Тимофеевтар. Авиацияҕа араас дуоһунастарга түөрт-уон аҕыс сыл бары сыратын биэрэн туран үлэлээбитэ. Кини биһиги Сахабыт сирин авиациятын ветерана, бу Саха Республикатыгар транспорт эмиэ бочуоттаах үлэһитэ. Кини Саха сирин салгын айанын дьүөлээх туйгута буолар эбит. Оттон Татьяна Даниловна Новосибирскайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын институтун бүтэриэҕиттэн араас дуоһунаска үлэлээбитэ, кини биһиги агропромышленнай комплекспыт бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын тыа хаһаайыстыбатын бочуоттаах ветерана, икки уол оҕолоохтор.

бу ийэтэ уонна аҕата, ону таһынан биһиги учууталлары бэлэмниир педагогическай колледжбытыгар билигин даҕаны үлэлээн-хамсаан, элбэх сыраларын биэрэн бу республикаҕа уон алта оҕо лаахтытарын тэрийэн, оҕолору кэрэ эйгэтигэр үөрэллэр. Бу олус бокуойуох эрээри, бэйэлэрэ эбии түөрт оҕолонон, уон биэс сиэннэнэн, билигин биэс хос сиэннэнэн, биир хам сыл бииргэ, биир эйгэҕэ үлэлээн бырахсаан кэлбит дьоммутун дохсун ытыс тыаһын түбэһиэ. Мирскоевтар. Мягкиннар. Орто Халыма куоратыгар сыбаайбалаабыттара. Ирина Дмитриевна биэһон үс сыл устата билии, үөрэх кыһатыгар оҕолору үөрэтэн кэллэр. Билигин даҕаны тардыы идэтинэн үлэлии сылдьар Россия бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэҕириитин үтүөлээх үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, учууталлар учууталлара билигин даҕаны Ирина Дмитриевна үлэлии-хамсыы сылдьар. Егор Николаевич тутааччы идэлээх буолан араас кэмнэргэ Орто Халыма рисполкомугар, Месокомбина директорына, Дьокуускайдааҕы көтөр иитэр фабрика тутууга солбуйааччы директорынан үлэлээбитэ. Билигин даҕаны үлэлии-хамсыы сылдьан икки кыыстаахтар, түөрт сиэннээхтэр. Дохсун ытыс тыаһынан Гобякиннарга Кэлэр ыалларбыт Николай Егорович уонна Айдаина Афанасьевна Аммосовтар Оҕолор Дьокуускай куоракка саахсылламмыттара, уол-кыыс оҕолоохтор икки сиэннээхтэр. Айталина Федосьевна миэтик үөрэхтээх, оҕо уйааныгар орунтан тахса сыл үлэлээбитэ, үлэ ветерана, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна.

Дохсун ыстыһынан билсэбит Владимир Дмитриевич уонна Наталья Ильинична Максимовтар. Дохсунньу ый уон биэс күнүгэр кырдьы тоҕус сыллааҕа Сунтаар улууһун Сиэйэ нэһилиэгэр саахсалламмыттара. Биир уол оҕолоохтор, түөрт сиэннээхтэр, үс хос сиэннээхтэр. Владимир Дмитриевич зубной врач сүрдээх буолар кэмнэргэ биһиги доруобуйабыт туһугар Ол кыһаллан мөһөллөн туран үлэлээбитэ. Оттон Наталья Ильинична государственнай сулууспа бэтэрээнэ. Билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олороллор. Егор Гаврильевич уонна Розалия Николаевна Заболоцкайдар Заболоскайдар бэйэлэрэ ЛЕБТ хаһыстыбатын үлэтигэр сыалай династияны олохтообут дьоннор болаллар. Ол курдук киндер уоллаах кыстара иккиэн да хаһыстыбатыгар ситиһиилээхтик үлэлии-хамсыы киндер суолларын туйахтарын хатара сылдьар дьон болаллар. Онон эппитим курдук бу биир тэрилтэҕэ, биир салааҕа, тыа хаһаайыстыбатын министиэрствотыгар наһаа үчүгэйдик олохторун олорон, оҕолоругар бэйэлэрин суолларын арыйан биэрбит дьоннорго, заобаласкайдарга дохсун ытыс тыаһын Кэлэр ыалларбыт Олег Васильевич уонна Галина Прокопьевна Павловтар, ол курдук Дьокуускай куоракка студенты сыдьаннар билсиспиттэрэ, бу куоракка Дьокуускайга Дьокуускай куоракка дьоҕурун буланнар манна регистрацияламмыттара. Олег Васильевич бу сааһы үөтүн тухары культура үөһүгэр уонна үөрэх эйгэтигэр үлэлээбитэ, кини

Уон доллар таһынан элбэх сиэннээхтэр уонна бас сиэннээхтэр дохсунутыс тыһынан хаалбаттарга кохалахтар көссүөҕү дохсунутыс тыһынан Кохалахтар Өлүөхмэ дьонноро, Өлүөхмэттэн төрүттээхтэр уонна иккиэн Димитровскай совхозка өр кэмнэргэ таһаарылаахтык үлэлээбиттэрэ. Эппитин курдук, хаһаайыстыбата баар буолан биһиги саха норуота норуот быһыытынан биллэбит уонна биһиги туох баар төрүт-дьарыкпытын кытта сибээстээх култуурабыт сайдыыта, өйбүт-санаабыт, тылбыт-өспүт барыта тыа сирин кытта сибээстээх буоларынан биһиги Альбин Павлович Клодерина Афанасьевна өссө төгүл махтанабыт. Кинилэр үс оҕолоохтор, аҕыс сиэннээхтэр, түөрт хос сиэннээхтэр. Дохсун ытыс тыһынан эҕэрдэлиэхэйин Федор Николаевич уонна Елена Поликарповна

үлэтэ-хамнаһа эмиэ бытыы хаһаайыстыбатын кытта, ону кытта экономист үөрэхтээх буолан араас тэрилтэлэргэ экономиһин үлэлээбитэ уонна Министерство по делам народов диэн саҥа тэриллибит министерство кини бастыҥ үлэһитинэн биллэр үс оҕолоохтор, эттэһииннээхтэр. Дьэ, бу курдук барыбытын билиһиннэрбит

Уонна дьоһун миэхэҕэ кыһын соҕус сөрүөн анаабыт курдук диэбиккэ дылы, бу биһиги бэйэбит биирдиин дойдулаахпыт Тулусхаана диэн баар. Кимиҥ кэлэн ыраастыаҕай? Эн суоххар мин туспар хайа киһи кыһаллыаҕай? Хаҕыс курус күннэргэ көмө-тиһэх буолуоҕай? Мин суохпун эйигин ким түннүк аайы күүтүөҕэй? Атах тыаһын иһиллээн үөрэн сэгис гыныаҕай? Мин суохпун эйиэхэҕэ ким аҥыныһан биэриэҕэй? Кэлэн аһаа доҕоор диэн итии чэйгин кутуоҕай? Ити курдук өйдөһөн саха ыала эттэхпит. Оҕолорбут улаатан, туспа оҕоҕоттоллор. Төрдү-ууһу салҕааннар саҥа суолу үктүүллэр. Сурук курдук буоллаҕа, үрүҥ күммүт ыйааҕа. Үс саханы төлкөлүөх дьылҕа хааммыт дэнэҕэ.

Бүгүҥҥү күҥҥэ ыраахта буоллар билбэттэн-билбэт буолан, күүс, кэпээн бигэ ирэ буола турдуу диэн, сүһүөхтэһэ бэйэбит сүгүрүйэн хол чуптаһа бэйэбит хохкуйан, тоноҕостоох бэйэбит токуйан, үлүбүстэнэ бүрүкүтүөрүмэй сүктэн, көрдөһөн, ааттаһан, түөн хайысхаҕа сүгүрүйдэхпит буолбут.

диэн көрдөһөрү Үрүн Аар Тойон тыына күн уотун сылааһа сылаҕа сыраҕа буолан ийэ тыыммытыгар кэлэ турдун саха буолан сандаарыйан киһи буолан килбэйээн моттору тааҕа оппутугар

эппитин-симмитин бука барытын босхо ыытабыт. Дьэ бу биһиги саха киһитэ барахсан түүрдээх, уһун, унньуктаах. Уһу, уһун унньуктаах сыл устата. Бу эһиги уһун хараҥа, тымныы, кыһын кэннэ. Буор укку, эксиэсиини

Эппит-сииҥҥит чэбдигирэн, дьэ эһиги билигин ыдьыыны ытатбакка үлэлээх-хамсаах өрүлүтэн, кэлэн-баран сүүрэн-көтөн сылдьыахтантан буоллаҕа. Бу билигин ыарахан кэмҥэ санаа оноо баттаабытын, араас уһаҕан сурахтартан санааҕыт түспүтүн, бүүс бүтүннүү салгын укпут барахсаны

Силиһи илииттэн сиэттиһэн, саҥын таһыттан хайатан, аҥардас киин көлүүнэн өйдөһөн, очурун-чочурун, оллурун-боллурун күүстээх, үйэлээх тапталгытынан таҥны, тэҥнээҥҥи дьарыкталаары кини муннугун бүрүтэн, истиҥ, иһирэх сыһыанытынан мүрүтэн, көннөрөн, дьэ, оҕо улуу бөҕө буоланнар, субу күҥҥэ тиийэн кэлбит. Аны дьэ билигин эһиги түүнүн аанньа утуйбакка күнүнү түргэн бэйэҕит улахан тапталга суолунан иитиэхтээн чахчы даҕаны үтүө дьон буолуохтара диэн итэҕэлинэн, эрэнинэн күөбэйдээн, иитэн, такайан, улаатыннаран

Бу орто туруу дойду олоҕо сырдыгынан эрэ сылдьар, үтүөнэн эрэ олорор өркөн өйү укпутум. Аны билигин эһиги бэйэҕит мөлтүүр, ахсыыр кэмигиэн, күүстээх өйөбүл бигэ тирэх буолан сырыттаҕа буолуҥ. Үһүс хааны көхсүбүтүгэр олордон, олох мөкүтүн, үтүөтүн көрбүппүтүн, үүммүтбүтүн мүчүмэннии, мындыр аҥаарын ырытан, төрүттэрбитин ытыктаан кинилэргэ сүгүрүйэн, Кинилэри кытта ситимнээн күннэргэ көрөрүммүн дьиҥ уотутун дьайыылаах олороллохторугар айылгылар алгыстара аттарын анньан субу күҥҥэ дылы эһиги бэйэҕит сүрдээх үчүгэй эйэлээх иллэ бэйэлээхтик олороҥҥут биир тиһиккэ биир ситимҥэ биир тэтимҥэ киирэҥҥит өтө мааны ыал буолбуппутунан сахабыт барахсан дириҥ итэҕэлин сиэрин-туомун, өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрин арыйа турдахпыт буоллулар. Сааһыра кырдьар диэни билиммэккэ, мөлтүүр-ахсыыр диэни ылыммакка, итэҕэ сэтиммэккэ, быһаҕас санаммакка, өссө даҕаны өрөйөн-сөрөйөн Уһуун уһун сыллар усталарын тухары үтүө үчүгэй хайаҕа тистииһирэ сыһыаннарыгар, ытыктабылларыгар ытыктабылларынан, ылынууларынан, биһирэтиилэринэн тулалананнар, өссө даҕаны уһун-уһун сылларга үтүө өйү, уга сырыттаххыт, Уолбат ойбон буолан, сүбэлии, амалыы, үтүөҕэ үрдүккэ тарда турдахпыт буоллун. Наһаа үтүө, үчүгэй, биэ-уон сылы быһа тэбис-тэҥҥэ хардыылаан иннэнээмэн кэлбит ытык дьоннорбут. Ону үрдээх элбэх лабаанан сириэдитэн биэрбиккит Өссө силиһэ-мутуга дириҥээн, бөҕүллүөн, биир даҕаны лабаатын энчирэппэккэ, чээлэй күөҕүн сүтэрбэккэ, өссө үүнэн сириэдийэн, силикэлээн ситэн, эһиги аҕа ууспутун хаҥатар, ийэ ууспутун кэҥэтэ турдаҕа. буолбут. Этэҥҥэ сылдьалларынан, кинилэр ситиһиилэринэн астынан, кинилэр эйиэхэҕэ да өссө бэйэлэрэ эмиэ ыал буолан былдьыйан, сиэн бөҕөнү, хос сиэннэри утары ууммуттарынан дьоллономмут. Бар дьоҥҥут үтүө, үчүгэй санааларынан уйдараҥҥыт. Өссө даҕаны уһун, уһун сылга оҕолоргутугар өссө тирэх буолан, самныбат саргыларын салайсан, кэнчээллэри биэт-кэхтибэт кэскиллэрин тэрийсэн, кинилэр инники дьоллоох-соргулаах олохторун түстэһэн, өссө даҕаны сааскыт салхана, үйэҕит-ухуу турдаҕа буоллун! Олоҥхо дойдутун оҕотун саха киһитэ барахсан

алгыстаабыт алгыспытын, сыта-тура сыаналаан, тура олору толкуйдаан, биир тылбытын бигэргэтин, икки тылбытын иччилээн, үс тылбытын үйэтитин. Бу дьоммут-сэргэбит барахсаттарга өссө даҕаны Кинилэр ыччаттарыгар үүнэ, сайда, үгүс үтүөнү оҥорор кыахтаах, өрөйөр дьоллоох анаатахпыт буоллун.
Эппит этиибит этиэбит бистэнэн, саҥарбыт саҕа сатара сатабынан саргы күүстэнэн, арчылаабыт дьайыыбыт аньыы кымньыылаах буоллун, алҕаабыт алгыспыт абырал аргыстаах буоллун.
Ыҥыырдаах, ындыылаах

Куско!
Уонна өссө даҕаны күрэстэ, арчылыар аччылыы, харыстыы, көмүскүү, оҕолорбутун-оҕолорбутун бука барыларын, бэйэлэрин сымнаҕас илиилэригэр түһэрэн күрэстэ сылдьыахтара да буоллаҕа диэн, бигэ эрэлбитин тиэрдэммит, дириҥник сүгүрүйдэхпит буоллун. Махтал! Таптал! Эрэл! Дьэ, хайа үөрдүбүт да?
Өссө даҕаны маннык биир он сыл олорон дьиҥ буолун кэнчээри чатаргыт кэскиллээх буоллуннар аттыктаргыт арылла турдуннар чэгиндьэник кырдьык барыта үчүгэй этэҥҥэ буоллун уонна иэйэхсит ийэ хотун бу айыы игэр аналлаах туоһу суруктары туттарыахпытын баҕарабыт бүгүҥҥү тэрээһиммит аата дьиэ кэргэним көмүс биһигим диэн өксүрэхтэргит сылааһын холбоон биэһин сылыстата Сарын-сарынтан өйөһөн, үлэ-хамнас үөһүгэр кэнчээри ыччаттанан, дьоһун олохтонон, үс үйэ тухары сэттэ үйэ устата уос номоҕор сылдьыҥ, кэрэ кэпсээн буола сылдьыҥ диэммит
Атска Беретта.
Тугун сурдуктарылар Айталина Афанасьевна Николай Егорович Амосовтарга

Туоһу суруккуттарылар Софья Николаевна Геннадий Васильевич Федоровтарга. Туоһу суруккуттарылар Наталья Ильичновна Владимир Дмитриевич Максимовтарга.

Бүгүҥҥү наһаа үчүгэй алгыспытым, салгыы айанныыр аартыктарбытын арыллар, алгыстаах наһаа үчүгэй алгыһы иттибит, биһигин алҕаатылар, бука барбытын чэгиэн-чэбдик сылдьарбытыгар, уһун үөрэнэрбитигэр, үтүө-мааны тылларбыт иһин махтанан турар, бүгүн кэлбит бүтүн ыалдьыттар ааттарыттан биһиэхэ бэйдээбит, бүкү силэ бэртин тутарбытын көрүннүр.